Улаханнык хаҥарар. Снилсин хохто. Снилсин хохтарааҕар. Сүүс отут биир. Тоҕус сүүс аҕыс он икки. Түөрт сүүс он сэттэ. Алта он икки. Бары биллилэр ин. Привет!

Сына-сыр да Москваҕа көтөрөбүн. Наадаларбын ситиһэ дьон. Эһиэхэ толкуллун. Мат капитал туһунан ыйытылаһа көрдүм бу. Материнский капитал туһунан. Ээ, мин хата уһулан баран көрүмэ сүүрбүн баҕар сохранайдыырым дуу, сохранайдаабатым дуу. Почему ты, почему не зовете меня в дом блогера? Обязательно пригласим. Первое золотое пригласителя Лоха Хехера.

Дьэ күнүнэн маҕан задать вопрос диэн таһардаам дьэ ону туох инэн ыыппыт турбута кэргэнээххин оҕолооххун диэн Оҕон ким диэни? Урсуна фамилията да Ворогушина вечером саратуем да а огонь огонь Урсуна? Урсуна дохсун

Прилетает человек из Марокко Саха сиригэр это Россияҕа. Мгм. Саха сиригэр биһиэхэ кини попался на три дня проект ин- Россия глазами иностранца диэн вот они на меня вышли. Мин былаан инна туохха турбазаҕа табаҕаҕа таһаарабын мэ хаҥаласка тайбар три дня будут снимать YouTube олох эфир. Ну это уже второй проект эбит.

Ну туох солумнаахпыный? Бу күннэргэ драйверга такси ылыһырыттым. Олох массыына арендаҕа ылбытым. Ол иһин за рулем буолабын вообще из инстаграма пропала. Мм да. Онно туох салон кимиэхэ? Какие новости? Туня, вылетаю в Москву 28 кэлэбин, таҥаскын бэйэм иччэ кэлиэм. А так вчера в почту сходила, так и не нашли нашу посылку. печально то еще будем разбираться диэбиттэрэ через хабаров хабаровск разбираются эбит онон хайаҕым полностью садовод сниму в ютуб свой ютуб олеся сосина диэн баар подпишитесь и ставьте лайки там буду показывать

Түөрт сүүс тыһыынчаҕа биһи холобура быһыыһа хаһыырыгар киһи кыайан дьиэ таспаччы. Ол иһин пока туох да диэн запрет суох. Билим пока көҥүллэнэр эрдэҕинэ ылан туһанан хаалыаххыт наада. Диэн. Ол тыһыыр оҥоһуллар процедура диэтэ? Семь десять дней. Ол кэнтэн хаччыгытын уже тутаһа жаат биһэ яха ыытабыт. Тохто биһэ игини тохто диэн албыннаабаппыт та хаябаппыт та эһи биһигин албыннаахатын сэр. Биһи сразу яха ол 406 тыһынчаҕатын дуу

Онно билигин бастакы оҕоттон сразу биэрэллэр дьэ. Капитал иһинчи. Сөп-сөп. Чыччоҕуна ким аат капитал через шөбаты дьыаланы тутуун баҕарар эмиэ уруйун тутар биригээдэлэрбит биһиэхэ бааллар. Бүгүн мааны табаарыспын көрсүбүтүм эмиэ дьэ туттараары гынар онон тиити чааһыгар оҕу инарийарбыт буолуо.

Онон онно мин туохпар киирин, мин аатым аннытыгар Инстаграмҥа, ону мин туохтарым проектарбын бэһэ үчүгэйдик суруйбутум, чтобы люди знали. Заходите на мои вторые и третьи страницы. Онон сайт бар egdi.org. Наһаа үчүгэй розыгрыш буола турар, iPhone, MacBook иһин ойон тахсыдьыбыт. Онно мин аҕыйахпар места хаалла, онон ким беспроигрышный розыгрыш. Онно еще egdi.box диэн бар. Аны барыгытыгар ситиһиилээх күнү, хоруйун, дирекка хоруйун, я всегда открыта ко всему, кыбыстыбакка туох баҕар боппуруостаргытын, ким иэһин-хабыан баҕарар, ким кэргэнин көрсүөн баҕарар, ким мат капиталын туһанан дьиэ туттуон, дьиэ атылаһыан баҕарар, ким Москваттан чэпчэки атылаһыан баҕарар, ким iPhone сүүйүөн баҕарар, бары бу диэн Оны ким путешествийтен баҕарар, пожалуйста, суруйарын. Оны ким бэйде дьыаларынан баҕарар киһи эмиэ аны дьоннор эмиэ стартаптарын поддержкалыбыт. Онон барыгытын дирекпар күүтэбин. Пока!